naiwe naiwe uchitongosvika makutanga kuti anoise problem yenyu ndei tana what's happening mama mukona uyu iri zimuka iri rangopinda muroom angu vatanga kundidisturb of which i was reading naiwe problem yako ndei handina kuudza vekuti upindei wongochipinda muroom yemwana wangu kutoita sei Kuda kuda kuita sei? Ndokuda kutoenda nopinde. Ah, mama, hazvisiri izvo zvamuri kufungira mama, kutaura chokwadi ka uyu ndiye asinganzwisiso. Ndino arizimuka iro riri. Ndamuudza kuti inini ndini ndini mwana mukomana wepanapa. Mukomana mwana mukomana mwana mukomana chasei? Ati ndachida rume.
Rumangu.
rume yamandipa zvenyu mama ka yanga isiri kuita vandati ini semwana mukomana ka rega ndichitorawo rume yakanaka ndakuti chibuda
hati muri kumunzwa anamukanwana wenyu anamukanwa muri kumunzwa aindiri mhuke ini zvinorwadza mandokoroa kwangu ndakitwa mhuke
uri kuona zviri kutaura mwana mwana ari kutaura zvinhu zvinobatika panapa ati rumu yaapiwa haisi kuenderana naye unoda kutaura mari uda kuita mwana wangu muranda here kubva pandaya naye mwana ndazviona kuti haumudewe ndazviona kubva kudhara ndazviona haiwa
saka kutaura kuti inini murumu mandamupa hamuite ende iwe uri kumusaidzira pano kuti umutsure pano pana panozoita pisi hamuzi mumba mababa vake here hamuzi mumba mababa vake here ndataura kudhara ndakati uyu ndakamutora wani baba vake va ngaenda anosarudzwa kwa baba wake
ndatopezaamukutaura nyaya dzekuti dzinotaurwa pane vana panoti mugadzirise mwana mungoudza mukuru venyu kuti iende mumba mandamuudza kuti apinde oenda unogeza

Matinotswa mune shuwa. Mune shuwa. Aiwa. Isu tinoda kupesaniswa nekuda kwekuti uyu first day ratanga kupinda muno togara naye sei? Ndiri kubvunza togara naye sei? Kana wapa angel naye futi angel kuna na angel Michael na angel Gabriel yechirume. Hautaure zvakadaro pamusoro pemwana wangu. no inini hamutaura chokwadi ndabatikana mama handidi kunyepa zvese zvamutaura muchinituka zvanzi ndiri nguruwe imi chamunofanira kungoshandisa brain ka unoti ndini mwana mukomana wepanapa ndini aiwa
hapana haina handisi kuda izvozvo uyo andituka iye ngaende kuna baba wake inini dhedhe wangu akafa ndini kutora propaeendozvandandiri kutiraya kumuonesa haasi kuzvinzwisisa ndoita zvandoda pamaaauya wati wati handizivi kuti zita rako unonzani you are joking pana apa tisi tinotonga wanzwa kuti auyo chichinja mutemo wepamba pangu wanzwa baba vako inini

Next time don't say more. Aiwa, ndokurova, ndokufarisa.
Unaona mwana wako? Ngaro anotizeva. Hauchallenge munhu wechirume munhu mukuru akakura kudaro. Ngaro wewe.

chiiko chakadai so chaunenge wachiita ndikagonzi uri mhuka shuwa mama wako sachikafu chakaenzana iwe usataure zvisina basa chikafu ichi chakatengwa namudhara wangu chingwa nebhinzi zvautodya izvi ndi mudhara wangu atenga mwana wangu wangobika wani vangobika wani asi andi hausi kudya here saka zvautaura zvine basa rei

hatisisina basa nazvo nyange vakaita madofo nyange vakadii ikaka kako kaka ndandakabhadhira school fees ndakatopedza chisarai sarai makadaro handati basa nazvo zviri kukunakidzeka zvoaana nekuda kwechinhu chako chawakaunza orit wati chinhu ah. wati chinhu ndokusiya wakadaro its fine